Arripigghiau Micheli, Chissa è na fera ri ncantìsimi! Na fera chi cc'è e nun cc'è, e nun è ca unu parti, va ddà e la trova, nonsignura! Unu si cc'havi a truvari! Ma chi gghiè, fera r'armali? spiau Vicienzu. È fera ri tutti cosi, r'armali, ri robbi, ri cosi ri manciari. Nna ssa fera dici ca cc'è l'unu ri tutti. A mia u sapiti cu mu cuntau? Filippu u Tanedda, u soggiru ri Ciannu Minnulicchia. Avanti a sira Filippu cuntava nna soggetà e c'era puru Paulu u Iargiutu chi mprisiava e dicia ca stu fattu è beru ca l'avi sintutu diri puru iddu. E, comu vi stava ricennu, Filippu cuntava ca 'na vota rici ca c'era 'n picura ru Ettu ri Nicusia, chi jira a du ati marini, nna 'na massaria, rissi la tati ri Gela. Era adduatu e jira adduatu arannu, intra nni iddu si po' diri ca nun ci jia mai. Tannu ca uauddu sapiti, l'armali si vardavanu a bastuni. I tirrena nun eranu firriati comu ora, nun c'era stu filu spinatu, nun c'eranu mancu sti mezzi r'ora, sti machini, sti postala, tannu si caminava a peri. Basta, s'abbicinava a Natali e a stu carusu rici ca ci sfilava u cori ca si nni ulia iri pi dintra, ca ulia iri a birriri a so amata.

Ca sa penzau e e ci risse, Avannu pi Natali cu i piecuri ci arristu io. Tu priparati i robbi e dumani matinu ti nni vai a Nicucì e ti vai a fai un Natali cu i tui. Ddu calusu ddu carusu chi bulia sentiri. De notti nni potti chiuriri uocchiu. Tantu fu u fistinu Sapiennu ca avia a partiri, ca lu numani matinu priestu, ancora cu scuru, si susìu. E ri sulu e sulu si mittiu o solitu e cominciau a dumaru luci. A monci ri piecuri, quant'ora accussì putia partiri priestu. Basta, finieru ri monci e ri ficiru fruttu, u patruni ammazzau un agneddu e ciuretti.

O sabbitu chi beni a essiri a riri ccà. Signura, mi nun dubbita. Ddu carusu s'accampau a sacchina cu dda ricotta. Nna dda propria sacchina cci nfilau puru un pani, si mittiu dda gniddu ncapi spadda e partiu. Partìu e caminava sempri stratuni stratuni, spirannu d'attrovari a coccarunu cu carrettu o cu i muli. Caminava stratuni stratuni, taliava, ma chi facìanu a strata d'iddu nun c'era nuddu. E caminava. Si fici menziuernu, si fici troppu pranzu, Scurau! Ri mmiernu i jurnati su' curti. Nuddu. P'accurciari u riscursu, quannu arrivau u primu liddu ri chiazza, comu si soli riri cci scurau nne pieri. Comu fazzu, comu fazzu? Stancu ca era, a dijunu ca era!

Ora, dice, mi scurru ccà e dumani matinu si nni parla. Basta trasinu a ddu pagliaru, a ddu mau luci, manciau, si ncunigghiau nna na gnuna e s'addummissciu. Stancu ca era, saziu ca era, s'addummissciu subbitu.

Ma mi, mi sta sunnannu o è a piddavero ca sonanu li campane? Ca si marinau tanticchia e sintìa era veru i campane chi sunavanu. Sintìa i campane chi sunavanu e sintìa puru barbaciata di genti chi passavanu, chi jìanu, chi jìanu tutti p'u paisi. Siannu ca oramai era pigghianti, chi fici? Si susìu! S'affacciau u friddu ma nun mi ricu. I cristiani chi passavanu c'eranu raveru e i campani sunavanu raveru. Basta sa penzau, si pigghiau a sacchina, si mittiu a riri dda gniddu ncapi i spaddi e partiu puru iddu.

Basta, trasìu puru iddu. Si lu ha a cuoppu la istette ddà a sintiri sa missa ccu tutti l'autri. Quannu a missa finìu, ddi cristiani niscieru tutti, niscìu puru iddu. Niscìu puru iddu e vitti ca davanti a chiesa c'eranu dui chi sunàu na ciaramedda. Menzannotti avìa passatu rallura. E ora, dici, chi fazzu? A turnari a riri na ddu pagghiaru non mi cummini. Si staiu ccà a lampu ru friddu. Na strumentri di cristiani manu manu chi si nni si nni iunu pi jintra. Si nni iunu pi jintra e a picca a picca a chiazza si sbacantau e stu carusu arristau sulu.

Ci puortu sta nieddu e sta ricotta e u Natali nnu passamu cuntenti. E caminava. Caminava vagghiardu specialmenti ca facia friddu. Basta avia caminatu quantu na minzurata. Sempri stratuni stratuni ca c'era scuru e vitti ca 'nfacci.

Na fera ri notti, rissi Vicenzu, ca po' essiri mai? E apui ri mirnu, rissi Giuanninu. Sissignura, ripigghiau Micheli, c'era 'a fera, ma na fera ranni, na fera ri tutti cosi, ri viesti, r'armali, ri robbi, ri scarpi, ri pignati, ri cosi ri manciari, ri tuttu chiddu chi Diu spussiriu. E dda fera era china china cu ia, cu vinnia, cu accattava, cu. Cuomu stu carusu arrivau ddà, chi trasìu propriamenti nna fera, tutti ddi firara e cci ammiavunu cosi, Talè chi su' belli! Accattati sti scarpi! T'ha dda accattari sta mula! Ca quali accattari? Iddu ca avia sordi, taliava e basta. Taliava e travalatinu. A 'n certu puntu arrivau ca c'era 'na fimmina chi binnia aranci. Chidda si ci avvicinau e. Talè chi su' belli st'aranci! Stu carustu taliava dd'aranci, ci sfilava 'u cori ma a tutti 'na vota s'arricurdau ca 'na sacchetta avia 'ngranu ddu ranu ca avia truvatu davanti 'a chiesa ri chiazza. Ossameruna 'ngranu d'aranci, ci rissi a dda fimmina.

a ricotta, l'aranci e caminava a 'u riali. Quannu arrivau nna ssa chianata ri leun forti, primu liddu r'arrivari a breveratura ri vintiquattru cannola, ci abbinciu 'a fami. Era già juornu ranni. Comu ci abbinci 'a fami, Scanci ri firmarisi, sfilau ri, nfilau 'na manu nna sacchina. Sfilau ca si davanti ci avia ristatu un crucchiuluni 'i pani, ora dici, caminannu caminannu, mi manciu 'stu pani, apoi mi vivu 'na vota d'acqua nna briuratura e. Mancu avia finutu ri riddu si cci apprisintau un poveriddu. Fammi a limusina, cci dissi ddu poveriddu, i avi dui jorna chi nun manciu. Stu carusu chi fici? Confrenti ca s'attruvava ddu curchiuluni 'i pani nnê mani, 'u rrumpiu 'n nnui, mità a ceretta e ddu poveriddu e l'àtra mità s'a tinni pi iddu. U bamminu chi nascìu stanotti mi ti l'arrennu, ci dissi ddu poveriddu, puru pi nnui oggi è Natali, vutau e si nni jìu. Chistu si manciau ddu mizzu cucchiulu ni pani, si vippi na ota racqua ri nno primu cannuolu ra brivolatura, si pigghiau arrieri u scippatacci e si nni iu. Si nni iu e. Nna matinata virsi reci arrivau nni cucia. Cuomu arrivau nni cucia e arrivau intra nni iddu so mama, so papà, i so suori, i so frati ci ficiru festa. Figghiu miu ci facia so mama, sugnu cuntenti ca vinisti. Oggi pi mia è festa ranni, Picchì è Natali e picchì ci si' puru tu. Sulu ca nui nun avimu nenti. Comu stavi riennu, iu stava stirannu du' fogghi ri pasta pi fari 'a pasta cu 'i cauli. No, mamà. Oggi manciamu pasta e carni. E facimu festa. Oggi è Natali puru pi nui. E cci pusau dda gnieddu 'n capu taulinu. Lestu lestu su papà scurciau dda gnieddu, su mamai i su suoru prupararu dda carni, mittieru a taula puru dda ricotta frisca e manciaru pasta e carni. Manciaru tutti a vuluntà e ierunu tutti amuraggiati, erunu cuntenti e ririanu. Pigghiati puru sti aranci chi cci sunu nna sacchina, cci rissi iddu e su suoru. Su' setti, e puru nui simu setti, ni nna tocca unu l'unu. Vanu pi birra, pi munnari d'aranci, ci pruvaru cu 'i manu, ci pruvaru cu cutieddu, d'aranci erinu roro. Chiddu miu puru, chiddu miu puru! D'arancia eranu tutti r'oru. Semu ricchi! rissi so papà. No! rispunniu so mamà. Riccu è sulu u Signuri e poviru è sulu Riaulu. E jè beru, rissi Vicenzu, chissu puru a bona me mia mauri cia, poviru è sulu Riaulu. Lu nnumani sicutau Micheli, u fattu si sappi. U sappiri parienti, u sappiri vicinu, u sappiru tutti. Ora riciccimu puru nui nna ssa fera e partiru. Partiru tutti. Cunu cu avia sordi si purtau, cu nun n'avia si mpristau. Ma dda fera nun c'era cchiui. Nun c'era fera, nun c'erani firara, nun c'eranu l'armali, nun c'eranu i cristiani, nun c'eranu tutti ddi cosi, nun c'era nenti, nun c'era mancu un rastu. Ci turnaru l'annu ruoppu. Ma l'annu ruoppu nun era ri l'uni, rissi Giuanninu, chi nni c'è nacchi, rissi Vicienzu, allura nenti amu rittu. Nun c'era picchì chissa. È a na fera 'ncantata. Chissa nun è na fera comu tutti l'autri arripigghiau Micheli, chissa è na fera d'incantissimi. Unu ca cerca nun a pò attrovari. E sparti nun è ca a fannu tutti l'anni. A fannu ogni sett'anni e pi chissu si dici, quannu Natali veni ri luni fa na fera a Muntinauni.